Beýik Taňryň ady bilen salam gadyrly ildeşler! Şu gün türkmen dili barada bir muhym zady, meseläni, kadany aýdyp geçesim gelýär. Şu öňümizdäki birnäçe hepdede käbir dilimiz barada möhümräk zatlardan bir gürrüň bereýin diýip şony ýaly oýlanyşdym. Ynha, şu wagt bysmyllasyny başlajak. Ýöne meň aýtjak zatlarym başdan dil öwretmek däl maksat. Dil bilýänlere bir azajyk şol biziň gramerimizde, türkmençede bir möhüm bir nuktalar bar, bilmeli zatlar bar, şolary bir aýdyp geçesim gelýär. Indi bu gün zadyň üstünde durjak bolýan. Türkmençede inçe sesler, galyň sesler. Şuny hökmän her bir türkmen bilmeli. Şony biz özümiz gürleşemizde-de aýtýas şony, dile getirýäs. Ýöne ylmy şekilde bilmeseň, onda şol öz diliň aýratynlyklaryny bilmeýän ýerine bolýar, ol kä wagtda-da adam ýalňyş, ýalňyşmagy-da mümkin. Farsça-da bilşiňiz ýaly köplenç ol agyz ujy bilen inçe sesler ulanylýar. Belli bir zat bardyr, hurufy sedadar diýilýär, biseda diýýär, ony hökman okaýandyrsyňyz özüňiz şol medreselerde. A, E, O, U. Näme hurufe sedadar diýilýär-de. Ýa, meselem, başgalarynada biseda diýilýär-de, samet diýeýlik. Ýa wagtda musewwet diýilýär bulara. Galanlaryna-da samet diýilýär. Ýene-de ine-hä şu gün men Instagramda gürrüň beripdim, özem janly ýaýyn. Salam berýän doganlara-da tüýs ýürekden salam aýtýan, sözümi kesip. Indi türkmençede-de şol sedadar ýa biseda ýa samit musebbetleri çekimli sesler diýilýär-de. Çekimli sesler, çekimsiz sesler. Ýöne biziňki farslaryňky bilen tapawutly. Özüne görä aýratynlyklar bar. Şony hökman her bir türkmen bilmeli. Şu gün men şolary açyklajak bolýan size. Çekimli sesler. Hurufe seda darda meselem farsçada a, e, o diýýärda. Ha türkmenlerde ba, ýöne bizde köpräk hem bar. A, e farsçada da bar, türkmençede de bar. O farsçada bar, türkmençede de bar. Kä sesler bar parsçada ýok bizde bar. Mysal üçin i iki şekilde hem galyň bar bizde hem inçe bar. I ýa-da y. I nähilli? Il ýaly. Ilim. Galyň bolanda alym. yrmak, yşyk öýle gelýärdi. Ol parsçada ýok. Parsçada diňe şo inçe iler iler bar. Şol üçin biziň türkmenlerimiz-de käwagt şol galyň inçäni bilmänsiň, özlerem bilmäni şo parsça ýalydyr inçeldip aýtýarlar kä zatlary. Şo ýalňyş bolýar-da. Ýöne galyň bolanda şol ýerde galyň inçäni gelýänini bileňde hem-ä öň eneden öwrenipdirsiň hem-de şoň nähili aýdşyňa özüň akyl suratda-da bir seretýäň, gowy bolýar, ýerine oturýar. Türkmenlerde şol çekimli sesler, ýagny hurufe sedadar ýa musebet iki hilli diýdik. Inçe bar, galyň bar. Türkçede-de şeýle. Türkçe, türki dilleriň köpüsinde şuny ýaly. Mysal üçin, o, parsçada o bar, u bar. Bizde ö-de bar. Ü-de bar. Parslarda barmy ö? Ö ýok. Nähilli? Mysal, Çöl, öl. Farsa bir farsa welaýaty siz öl diýdirjek boluň ol diýer. Heme o ýok-da dilini aýlanyşmapdyr. Ýa gül, o gol diýer, gül diýip bilmez. Emma üý, türkmençede-de üý-de bar. Şolary bilmeli bir, bir-de şolaryň gelişiniň öz bir kanun-kadasy bar, şony-da bilmeli. Kanun kadasy bar. Bir kelemede galyň içinde meselem birinji harpy galyň musewwet bolsa ýa çekimli bolsa şol kelemäň içindäki yzyndan geljek çekimli sesler-de, musewwetler-de galyň bolup gidýär. Prikol başlaýar, agzyň galyň taraplar şu soňra galyň bolup gidýär. Ýok, eger bir sözde ýa bir kelemede inçe bolup başlasa, soňra çenli inçe bolup gidýär. Özüne bir kadasy bar. Bir ýogyn bir inçä öwrülmeýär-de. Türkmençede ikisi-de bar şoň. Türki dillerde bar, diňe türkmençede däl. Indi ol ýni muny biljek bolsak näme etmeli? Haýsylary inçe, haýsy onda galyň şony bilmeli bolýasda. Ha şolary men size görkezjek bolýan. Ilki birnäçe galyň ses şu men öz ýadyma düşýänleri men edebiýat mugallymad däl ýöne öz bilişime görä işleşime görä Meň sungat edebiýat bile. Şoňa göräräk şu wagt ýadyma düşüleri ýazdym, düşelleri. Şu ýerden-de size görkezjek bolýan. Şuny kamerany şeýle basaňda men kompýuterimi görkezerimka diýýär size. Hawa. Çekimli harplar ýazýar şu ýerde. Çekimli harplarda iki hilli diýdik. Türkmençede parslar ýaly däl diýdik. Türkmençede hem galyň bar, hem inçe bar. Galyňlar haýsy? A. Men latynçasyny ýazdym bu ýerde. Y. Ýaňy mysalda berdim. Ylym, yrmak, yşyk ýaly. Indi Hytaýda nädip waý getirdik, Türkmenistan şu y-y şuny ýaly ýazýarlar, hýele ýazýarlar, şol üçin. Türkiýede bolsa, hä muny ýaly ýazýarlar. Men ikisini-de goýdum şol düşünikli bolar ýaly. Türkmenistanda eger ýe diýjek bolsaň, muňa ýe diýmeýärler. Iki nokta üstünde bolsa ýe diýýärler. Muňa y Bu-da türkçede y. Onda buň ikisi bir ses. A y u o Belki meň ýadyma çy galan bolsa dostlar ýatladar soňra. Şu dördüsi galyň. Indi inçä gideli. Inçeler haýsy? Şony diýmek bir dil biljek bolsaň ilk hökmän şulary bilmeli bolýaňyz. Inçe haýsy galyň haýsy ony bilmeseň onda bu meň aýtjak zatlama-da düşünişip bolmaýar. Şulda heps etmeli la. Inçeler haýsy? E. Galyň ujy ile gelýärdi. Ä. E ne ne ýaly el. Ä nä ýaly? Mälim näsa, mä, çekimli ä-hä, äjagaz däl, gysgaça, ol fetheli görkezilýän farsçadäki dä-hä, biraz çekimli bolýar türkmenlerde. Mälim diýmese, mälim boldy diýýäs. Ädim, şony ýaly çekimli. Ä, O kiçijik ä-de bolsa, olam şol inçe bolýar. Ýöne biz köplenç oň çyn bir harp berilmeýär-de, şuny ýaly çekimlere berilýär köplenç. O kiçijik, kiçijik ulanylmaýar köplenç türkmençede-de. Oň ýerine e ulanylýar. Çekimli bolanda ä, ýaňky aýdyşym ýaly şo ulanylýar. Bir-de i bar. I. Iýdim. Il. Içmek. Bede ö. Ölüm. Çöldäki ö. Ýa-da ö. Göl, meselem, gölüň ortasynda gelýär. Bir-de ü bar. Gülüň ortasyndaky ü. Gül. Ýa-da bir, iki, üç diýýär-de, üç. Sen bir parsy üç diýdirip bilmersiň, uç diýer. Bizde bar şo ü. Biziňki aslynda dilimiz baýrak, ýagny hepsi bar, hem oňlaryňky bar, hem-de özümiziňkiler bar. Indi ha inçeleri biz ezberleýäs. E, ä, i, ö, ü gelse inçedir. Galyň haýsylary a, y, u, o bolsa galyňdyr. Muny ezber etdik, ezberledik. Indi ýaňky aýdanymmada bir zat galyň bile başlasa galyň bilen öňe gitmeli. Inçe bile başlasa, inçe bilenem öýtmeli. Şony açyklapdyk. Indi şu kada möhüm-ha. Şu taýda ýalňyşdyrýan ýerem şu. Mysal üçin, a, a diýýäs. A galyň nandy. Adym. Gam mänisinde, gadam mänisinde biziň lehjämizde, Türkiýede-de adım diýilýär. A galyň D-ni geçýäk o sessiz y ses laryp ýa çekimli. Y-da galyň, adım, iki däne galyň gelýär, a-da galyň, y-da galyň. Ýene şol zatlar, mysallary görkezeýin. Bir zat galyň bile gelse, Galyň neýtmeli? Adym diýem diýip bilmersiň türkmençede. Adym diýseň o ýalňyş bolýar. Adym. Galyň ikinjide. Ýöne Türkmenistanyň lehjesinde şu adym diýmeýärler-de, o taýda ädim diýýärler. Ä bolanda nähili? Inçe. O inçe bolan hökmany inçe bilen dowam etmeli. Şol üçin o taýda ä D-den soňra-da i bar-a ikili, o-da inçe, ädim. Inçeden soňra inçe gidýär. Biz adym diýýäs, galyňdan soňra galyň aýt. Diýmek, ikisi-de dogry. Ýöne, inçeden başlasaň inçe bile gidilýär, galyň bile başlasaň galyň bile gidilýär. Şol hökmän kada. Şondan çykmaly-da. Şol türkçede-de şeýle, türkmençede-de şeýle. Şol mysallar görkezjek bolýan şu ýerde. Hawa ýaňy aýtdyk a dym. Şu ýerde görýändirsiňiz inşallah men kompýuterime tutdum. A galyň. D bular çekimsiz harplar bular işimiz ýok. Ikinji y. A-dym, bakyň, galyň ile galyň. Soňrukda-da A, aýdym diýersi. Bular ýene-de YD çekimsiz harp hasap bolýar. Galyň ýene çekimli bu taýda bar ýene. A-y, bu-da galyň. Sa-da, S-den soň birinji gezek bakyň bu taýda Ýaňky çekimli harp A geldi. A galyň diýdik. Hökman soňra geljekler Y bolsun fark etmez, U bolsun, O bolsun, näme bolsa bolsun ýöne galyň bolmaly, inçe bolmaly. Ikinjide A geldi. Sada. Ýöne farsçada muny ýaly bolmaýar. Eger şuny farsça aýtjak bolsaň sade diýilýär, dogry dälmi? Sade. A galyň, De inje olarda. A olarda-da galyň inje zady bar. Ýöne biziňki ýaly o kadalary ýokda. Ýöne türkmençede bolsa şol A-da başladym A-bile tükenmeli şol. A-dem, ad, adam diýilýär-de akyň gelýär-de meselem şo taýda şol biziň dilimiziň aýratynlygy şol. Y-a geleýli y. Türkçede böyle ýazylýa y, türkmençede böyle, beýle. Mysal berýän, mesalan, ylym diýdik. Y, galyň. Ikinji-de galyň gelýär. Ylym. Ylym diýip bilmeris Hytaýda. Ylym bolmaýar-a. Im diýsek inçä girýä, y galyň bolýa, gatyşýa. Dil bir ýerde şo ulanýan bolsaň, şoň bilen şol agzyň ýerisinde bolýar, şol, şoň bilen gitmeli sen. Ogam Üçti bu harflaryň ýazyşyny naýdeýin. Eee täze bir gezek geçip gideýin şeýle. U galyň. Nähili? Uly. Uly. Uly diýip bilmeýäs. Ully diýip bilmeýäs, inçe gelip bilmeýär. Ula diýip bileris, ulo diýip bileris. Manysy ýok, ýöne aýtýan ses diýip aýtýan-da. Ýöne hökmany şo galynmasa gala bilen gitmeli. Gully. Guly diýsek bolmaýar şol. Guly diýip owadanlar parsça çykarjak bolsak, onda goly, goly, goly bolýar-da. Olaňky i gelýär. Biziňki şol galynmasa galyň bilen gitmek. Guly. Guly ýalňyş. O geçeýin, O-dan bir däne zat bereýin. O. O-da bilýäňiz, ol, ol adam, ol. Taýda tek gol. Hä, bu taýda indi ol ýazsa, olmak diýeli birde. Olmak. Ýakyn. Ol. Ma. Şeýle ýazyň. Ma. K. Ola başlaýa. Bular sessiz bular hasaplamaýas. A. Ýene. Olmak olmatda. Olmak. Galyň geldi, galyň bile gitdi. Gollamak ýa-da meselem gola ýerek galsa. Gollamak. Oglum, u, ol başlaýa galyndygy gitmeli. Indi inçe zatlara geçeýliň. Inçeler, e, agyň ujuna aýdylýar-da. Ä, i, ö, ü. Bularda-da inçe bile başladyňmy, soňra çili inçe bile gitmeli. Gatyşmaýar. Nähili? Indi bir nemuna aý. El, el, Gel. Sen elim diýjek bolsaň, elym diýip bilmersiň, galyň elmelle. Ele başladygy üçin inçe, şol üçin elim diýip beýle gelmeli bolýar. Ýa geliň diýjek bolsak, geliň. Türkmençe şeýle. Gelin bolup bilmeýär. Näme? Ýele başlady, il etmeli, dowam etmeli. El, gel, bu-da nemuna. Ä geldik. Nä ýaly, näz diýeli? Ädim. Ýaňy mysal beripdim, türkmençede adym diýilýär-de biziň aramyzda, adym. Türkmenistanda ädim diýilýär. Olar inçe bile başlandan inçe bile gitmeli. Ädim, biz galyň bilen başlansak, galyň bile gidýäs. Her ýeriň öz lehjesi bar, zyýany ýok. Ýöne şol ikisi-de bir kadaň içinde. Şol galyň bolsa galyň bile gitýä, inçe bolsa inçe bile gitýä. Ýa elim gelim, eni berdik, äni berdik. I. I bildigimiz. Şunda iki nokta ýazjakdym, iki nokta çykanok ýazanda. Şuň ýarysyny hasap edaňda siz, ştak gelinçe, i. Inçe da, nähili haýsy kelimeler örnek, mysal? Il. Ilim diýip bilýäň. Inçelikdi i. Ilime. Ýylyma diýip bilmeýäň. Ilk. Ilkinji diýip ýene inçe bile gidip bilýäň. Ilkinji bolup bilmeýär. Dilim diýýäň. Inçe bolsa inçe bile gitýäň. Ö. Nähili? Göl. Çöl. Soňra öl diýdik. Ölüm. Ö. Inçe. Öl, ýaňky, ölüm. Üýde inçe bu taýda. Inçe iýçeli gitdi. Emma şuň ýerine ölüm däl-de, ol başlasa, olum bolsa, ha, onda o taýda-da galyň gelýär, olum. Ýene-de gül. Güllüm. Türkçe, türkmençe dişi öden soňra ikinjide üy gelýär, inçe ikisi. Golum diýip bilmeýär mysal üçin. O farsça girýär, bolsa-da galyň bolýar-da. Olum, dilim, ölüm, çölüm, söýdüm, söýdüm. Ö ýene inçe, üý-de inçe. Gül, ölüm ýer, hemmesi inçe boldy. Indi şu ýerde ýene bir zat goşmaly bolýar içine. Biz indi parsça alifbany peýdalanýas-da. Salam aýtýan ýene-de maňa salam beren dostlara, gürrüň berip durkam, salama jogap berip bolmaýar, hemmäňize salam aýdýaryn. Diňleýändirsiňiz. Ýene gaýtalap aýdaýyn. Türkmen dili biljek bolsaňyz, gürleşýän bolsaňyz düşünýänjik gysga möhüm zatlar bar. Şony hökman bilmeli. Şony bilmeseň sen türkmençe bilmeýäň. Gürleşersiň, ýöne öwredip bilmersiň. Şuň kadasy şol. Bir, galyň sesleri öwrenmeli. Inçe sesleri öwrenmeli. Galyň bile gelse, galyň ýani galyňy sedadar ha. Çekimli. Galyň bile dowam etýär. Inçe bile başlasa, inçe bile dowam etýär. Indi biz parsça alyfbany gullanýas, ulanýas. Kä sesler bar. O ýok bular parsçada. O bar. Ondan soňra u bar. Ö ýok. Ü ýok. Olary nädip ýazmaly onda? Indi şu wagt, meselem, birine ders berjekdä bir çaga, oňa-da bir zat tapmaly-la, ony ýazmany, şonuň tapawutyny öwretjek sen. Ony o ýazsak, meselem, şeýle ýazsak. Şoňa görä biziň türkmen doganlarymyz näme etýär, şol Elipbiň üstüne işläp, şolaň her haýsyna bir ses çykarjak bolýarlar. Ses çykarylýar. Ýa ses däl-de, ses bar, şekil döretmeli laony şoňa. Hom şoň arasynda yhtylaflar da köpelýär. Biri o şekil dogry, biri bu şekil dogry, biri öýle, biri ýazmaly. Aý men o zatlara gürrüňlere girjek däl. Köplenç ulanylýan zat-da, şu başdan geleýin. Meselem, y. Galyňa, muny i ýazyp bolmaýada. I ýazjak bolsaň näme ýazmalydy, şeýle iki noktaly ýazmalydy. Şeýle. Iran ýazjak bolsaň, hä, Iran ýazaýyn şu ýere. Onda Iran. On jaý gitdi. Iran. Ama İran nerede? Türkmençe Armak sözü var Armak diyen. Ben İran ne? Iran yazacak. Iran. Yran adam men birini yrdymda gürleşdim yrdym. Oňada Iran ýazsak bolmaýada şu ýerde. Oňada Iran oňa näme Yran ýazmaly bolýa. Yran ýazjak bolsaň y bir ses gerekda şu ýerde. Oň şo ses şeýle ýazylýa. Şu telefada.

Yran, Iran, ikisi farkly dälmi? Indi bizi gadym elifbada ikiside şeýle ýazylýar ha. Okuyanyň özi düşünmeli. Okuyan adam eger türkmençäni bilýän bolsa o düşünýä şol jümleden belli o taýda bir keşberden söz edilýä. Irana gidip geldim, Iran, Turan. Ýa o taýda Aý şon bir yran adam tapylmaz maý diýseň otada ülke boljak ýada keşwer boljak dä bir yran biri gerek da manydan alýaň ýöne sen bir çaga öwretjek dä häzir şonda nätjek şonda şular gerek bolýa şular gerek bolýa indi köplenç men kä oglanlarda görýän şuny y Öwrenipdirler. Ýöne şol nirde getirmeligi bilenoklar. Inçede-de şul masýalar, galyňda-da şul masýalar. Eýran-da ýagylsa bolsa öýle tersi-da. Öň näme iki nokta bilen ýazylýan bolsa, indi-de näme bolsa şony şu hemze bilen ýazylmalyka. Öýle däl. Gaty ýalňyş ýazýarlar. Inçe bolanda şuny ýaly ýazylýar, galyň bolanda gelmeli bolýar. Men görýän şu hatalar gaty keç, galyňyna inçe hemmesini şeýle ýazmalymyka diýýärler. Ýok bolmaýar. Bir. Onsoň yhtylafly näme biri ýa şuny ýanak harf berjek da o biri ýok şuň yň ýerine diýýä sekiz sekizjik goýalýa muň ýerine ýedi goýaý o zat goýly şuny ýaly dawalar barada men o zatlara girmeýän ýöne köplenç şu ulanylýa şu wagt kişijek hemze adyň üstünde Şu wagt biraz ýer açdymka diýen. Ondan soňra ölere barýarsa, ö, ü, nähili aýtmaly? Farsçada ýok. Şonuň üçin ö, sen göl, çöl ýaly oňa köplenç zeýň üstünde bir hemzejik berilýär şeýle. Ö. Göl. Emma hemzäň ýerine bir ýedijik berseň, onda gül bolýar. Böyle. Ü şeýle ýazýas. Öni şeýle ýazýas. Ýani ö bolanda hemze bar. Ü bolanda-da ýedijik berilýär şeýle. Nirek barsaň hemze goýup gitmelidä görmeli üými, ömi şoňa görä bermeli. Şeýle garyşdyrýarlar hem kän. Ö üýni bermeli, U bolanda onsoň u bilen o farsçada-da berilip durmaýa, ikisi-de o ýazyp gidýä. Ýöne biziň Elefba isleýän dostlarymyz oň ikisine-de bolanyna görä olar-da bir tapawutlaşdyraýyl diýip, u bilen o-ny-da şeýleräk meselem o bolsa bir ojagaz goýýarlar üstünde. Meselem näme gibi? Gol. Gol. O gysga-da. Belki-de bu gol däl, meselen, şunuň hiç zady bolmasyn, zemme bolmasyn şu ýerde. Aý, bagyşlaň, men gürrüň berip durun, ýöne size görkezmäni wah. Siz görmeýäňiz-ä meň görüp duranlarymy. Kelle. Äý. Görsene bu taýda bolmandyr. Men ýaňadandan görkezeýin. Hawa, şol seslerde y-dan ýaňa gürrüň etdim. Şu ýerde y üstüne bir hemzeçik goýulýar diýdim. Şeýle bir hemzeçik goýulýar üstüne. Ylym meselem ýazaň. Aşakda iki nokta i bolýar, galyňda bolsa y bolýar-da. Ýaňy aýtma hemmesi hemze goýup gitýä şo urruň da kämä ilim diýip aşakda-da i ýerine bu taýda i däl-a ilimde-de sen hemze goýup gitseň bolmaýa-da o galyň-da bu ta galyň hemze ilim inçe onda iki nokta goýup gitmeli bolýa ýaňky gürrüň berelim ýöne bagyşlaň size görkezmäni men Gürrüň berip duran ekenim bärik maňa bakyp duran buda. Meselem ýa şu wagt odan söz etdik. Bir ojaga berilýär şeýle. Gol bolýar. Gol. Emma şu ojagaz bolmasa Muny iki ýyl okap bolýar. Gol diýseň-de bolýar, emma gul diýseň-de bolýar. Bu u-myýa, o-my? Hä, şol üçin bir tapawut goýulýarlar-da. Onda u bolsa, şol bir nokta ýa birden tegelşik goýýarlar şeýle. Emma gysga o bolsa, beýle o goýýarlar. Uly. Gol. Gul ýazjak bolsak, şeýle meselem ştat girinýşä bolsak, gul, guly. Şu hereketleň üstünde biraz tapawutlar bolýar, ýöne men şu köplenç ulanylýan zatlary aýdyp otyryn-da. Bulary, meselem, çagalara başda öwretjek bolanda gerek şu hereketler. Ýogsa, soňra öwrenilende, ondan soňra Adam bir kelimäň görendeýem jümläň içini düşünýär, bilýär-de. Soňra aýyrsa bolar, ýöne oňa biz ýetjek bolsak türkmen okuw bolmaly bolýar. Türkmen medreseler, okuwlar, mugallymlar, o zat gowy öwrene sowrup bolýar, ýöne bizde ýok-da häzir. Ýok bolanlygy üçinem häzir şu hereketlerle öwretmeli bolýar. Ýöne bu hereketler täze goşýaň men bir zady aýt giden geçesim gelýä şo täze goşýaň boş ýerleri gerek zatlara hereket döretmeli ýöne öňden gelýän biziň ýazylyşymyz barda gadymdan klasik ony näki bar zady üýtgetjek bolup üýtgetjek bolup durmaly däl Ondäki bir harpy alyp şu harpy ýazmaly diýseň onda ol ony jamady kabul etmeýä birde zeýillerde oturan zady näme üçin üýtgetjegä sen. Şo ta yhtylaf başlaýada. Bar zady saklamaly öň ýazylýan ýaly bolşy ýaly. Ýok boşluk bar şuny goýmasaň boljak ýa şuny o mu u okaýarlar belli däl a maňa bermeli. Meselem y eger bermesek i okaýarlar muny. Ony bermeli. Biziň özümiz türkmenlerimizem şol gürrüň edenlerinde-de käýerde y-lary y-ýa meňzedip barýarlar. Farsçanyň täsiri-de beýle bir tälimini almansoň, biraz agzy alaýly diýen wagt alaýly, gideý, alaýly galyňda-da, gideýli-de y gelýär, alaýly. Alaýlyny-da şo alaýly birhili inçeldip aýdýarlar, bilmänsiň-ha şony. Şo zatlary şu ile hereketlerle biz öwredip bilýäs. Bu gürrüň meselem ýaňky äde türkmençede bar, ädim, köplenç bir hemzejik goýulýar äň üstünde. Mälim. Ondan soňra öde öýle bir hemzejik goýulýar. Göl. Çöl. Hop, göl näde, gül bolsa näme? Ö ýerine ü gelýär-de, gül. Göl, derýa zat bolýar, derýaça bolýar. Gül bolanda gol bolýar-da. Onda gül şeýle ýazylýar, Türkmenistan alfa-alifbasy bilen. Biz-de muň üstüne bir ýedijik goýýarys şeýle. Şiýediň görende şoň ödäli üýdügini bilsin diýip goýýas şony. Bular gerek bi hereketjikler gerek bular hökmän boş ýeri bar ýöne öň ba harplary üýşürip zat edip durmalydada indi käleri aý se beýle ýazmaly ge beýle ýazmaly o gürrüňler meniň pikirimçe geregi ýok. Şu boş ýerleri doldurmaly. Şu gysgaja aýtjak zadym şu dil barada, indi wagt-wagt bir näçe möhümräk şeýle bir kadalar, usullar bardyr türkmençäni öwrenmek üçin. Şolary men şu ýerde açyplapjyk aýtmak niýetim bar. Bu-da bir başlangyç bolsun diýdim. Dil mesele biz dilimizi unutmaly däl. Hem-de bilmeli şoň kadalaryny bilmeli. Bilmesek ony diňe dil şol parsça bilen parsça meňzedip aýtjak bolaň özüň düşünişmärsiň onsaň diliňde kemçilik barmyka diýersiň. Ýa seň diliň gödegräkmika diýersiň. Oň kada usullaryny düşüreňden soňra hä bu taýda başga bir kanun barmyş. Muň taryhy başgamyş, muň gelişi başgamyş diýip düşünýäň, onsoň hem özüň gowy öwrenýäň, ertesi gün senden soralsa-da gowy-da jogap berip bilýäň. Köp sag boluň meni diňläniňiz üçin. Birki dostumyz bu taýdan wideo diýiberen ýaly aýp wideo çekýän nädip internetde synap göreýin. Eger bolsa kabul etýärin. Hava wideo açmak gürleşmek internetde zeýif bolanda o tarapda öňem başartmady bize gaýtam kän wagtymyz aldy. Men şu gezek onda nämeden gürrüň berdim? Türkmençedäki çekimli seslerden. Rufe musabbet. Türkçede ülli sesler diýilýär. Soňra olary ikä aýyrdyk. Türkmençede ikä bölünýär diýdik. Inçeler bar, galyňlar bar diýdik. Galyňlar haýsy? A, y, u, o. Inçeler haýsy? E, ä, i hemmesi bir ýerden çykýandyr. Ö, ü. Onsoň bularyň näme üçin bilmeli biz muny? Bir kelimede Galyň bile başlasa, çekimli harf galyň bolsa başy içinde birinji galyň harf näme oza, ondan soňraklar-da in galyň gelmeli. Ýok, in inçe bile başlasa, soňraklar-da inçe gelmeli. Bulaň hemmesini men açyklap berdim. Häzir gysgaça ýöne ýatlaýyn diýýän. Dostlar eger giçräk gelen bolsalar, öňünden diňlärler inşallah, ony görerler. Meni diňläniňiz üçin köp sag boluň, Taňry ýalkasyn!